Ges i wahoddiad yr wythnos diwetha, wythnos yn ôl i heddiw mi oedd hi'n ddwrnod rhyngwladol y gylfinir, a gwahoddiad i fynd i ddysgu mwy am y gwaith o geisio sicrhau dyfodol i'r aderyn hyfryd yma yng Nghymru. Mi alla pethau fod yn o ddu mewn 10 mlynedd. Ac o'r holl fygythiadau sydd 'na, mae ceisio achub y gylfeinir ar frig rhestr RSPB Cymru. Felly, dyna lle yda ni. Dyna chi pa mor ddifrifol ydy pethau. Mi es i draw ym, i Sir Conwy i gyfarfod Sian Shakespeare.
Wel, helo Aled. Dyma ni. Dyna ni ar gyrion Ysbyty Ifan, just i'r dwyrain, ac yn um, cerdded tuag at hwle go arbennig yn ardal prosiect ni, sef cors Plas Ucha Ynys Wen. Felly mae hwn yn le arbennig iawn i ni yn y prosiect a dwi'n eitha obeithiol gan i glywed y gylfinir yn ogystal â chynchwyglod oherwydd ar y gors arbennig yma mae gynnon ni rhywbeth fel wyth pâr o elfinir yn nythu a maen nhw wrthi yn brysur ar hyn o bryd.
Siân, mae rhaid i mi fod yn onest, dwi ddim yn siŵr iawn. Pam mod i yma? Dyna oedd y peth cyntaf ddoth i'm mhen i, oherwydd pan dwi'n clywed Gylfeinir, dwi'n meddwl am fore clir o haf, dwi'n meddwl ar gerdded yr arfordir, a dwi'n clywed y sŵn yna mor glir a'r a'r gloch yn 'y mhen i. Mi oeddwn i'n meddwl na adar yr arfordir oedd y Gylfeinir. Mm, ie, wel na, nid chdi di'r unig un ynde, ma' dwi'n cael hwn yn aml iawn pan dwi'n sgwrsio efo gwahanol bobl. Llu gwych amdani yw, ma' Gylfeinir yn treulio Wel, 'dyn ni'n deud y gaeaf Hydref, ond maen nhw yn dechrau mudo lawr yna yn ystod y haf, fel ti'n deud. Ond dyna lle maen nhw yn hel, a maen nhw'n treulio misoedd lawer um, ar yr fordir. Maen nhw wrthi, maen nhw wrthi boddau efo'r llaid yn yn arberoedd ac ati. Ond i fyny mwy yn y um, cheldiroedd fel hyn, dyma lle maen nhw'n nythu. Mae yna rhai sy'n nythu ar lawr y dyffrynnoedd, ond ia, i fewn yn y tir maen nhw'n nythu, a mae yna wahaniaeth rhwng y rhai sydd yn treulio amser yn ystod yr ha geia um, ar y fordir, a'r rheini sydd yma yn nythu Ar ein ucheldiroedd ni. Aha, a be di'r gwahaniaeth? Aha, felly um, y gwir amdani yw mae yna niferoedd mawr yn mudo o deudwn, wel mae rhai agosau o'r Alban, ond mae llawer ohonyn nhw mwy o'r yr Almaen, o Rwsia a Ffindir, lle mae nhw, mae cannoedd yn mudo o'r ochr yna lawr Yn arfer oedd ni ac arfordir oedd ni. A mae'r rhai ni, ac os fysa chi yn hoffi galw nhw ni, sef y rhai sydd yn nythu ar ein tiroedd ni, maen nhw wedyn yn mudo mwy i'r de orllewin ynde, felly mae'r rhai ni'n tueddu i fynd tuag at Iwerddon, a Sbaen a Phortiwgal, llefydd lle dyn ni yn hoffi mynd ar ein gwyliau yn amlwg, ynde?
Wrth ei bodd yn mynd at yr haul, dwi'n gobeithio gallwn ni recordio y gri yn fyw. Wyth o bara, medda Siân yn fan hyn, ond mi oeddwn i hefyd yn darllen, Siân, erbyn 2033, os nad ydan ni'n ofalus, y bydd yr un pâr bridio yma. Mae 'na fygythiad gwirioneddol i'r gylfinir. Oes wir, ynde. Yy, ie, mae'r darogan yma newydd ddod i'r fe i rili llynedd, ynde, ond o edrych ar y ffordd mae'r gylfinirod yma, y parau yma, yn dirywio o ran eu niferoedd, y darogan yw, ymhen rhyw ddeg mlynedd, fydd 'na ddim par. Mi fydd 'na rhai o gwmpas y lle, Ond fydd y boblogaeth ddim yn ddigon hyfyw, mi fyddwn ni ella efo rhyw bâr fan yma a bâr fan acw, ynde. Yn erbyn 2033, fydd y niferoedd wedi gostwng gymaint, os ma- maen nhw'n parhau fel hyn, fydd 'na ddim yym modd i adfer y niferoedd o gwbl. Mae hynny'n hynod drist wrth i ni agor yr giât rwan. Dyma ni, drwy'r giât â ni. Felly, dydy hynny ddim yn newyddion Calonogol, Siân, y cwestiwn nesa cyn i ni ddod at atebion posib ydi pam? Ydan ni'n gwybod pam bod y dirywiad yma? Mae yna nifer o resymau ynde. Ch'od dwi 'di gweld yn ddiweddar ynde, ch'od mae'n anodd credu ond, ww, lle diweddar ynde, pan o'n i'n Fy arddegau hwyr, 1981, oeddech chi'n cael saethu Gylfinir, felly mae hwnna'n wbeth go sobor. Ond o ddifri, mae o ers y canol nawdegau, mae'r niferoedd wir wedi gostwng, ynde. Maen nhw wedi gostwng o 68 y cant ers 1995. Felly, mae yna nifer o resymau. Mae'r ffordd mae Mae amaethu wedi newid mesul tipyn yn raddol, yym, a hynny wedi cael gwahaniaeth, ond hefyd maen nhw'n cael eu effeithio'n arw gan be dyn ni'n galw'r ysglyfaethwyr, y pethau sydd wrthi yn yym hoffi bwydo ar y ciwion a'r wyau. Mae unrhyw aderyn, dyna gwir amdani, mewn corchwyglod yn yr un sefyllfa, a mae yna rhai eraill hefyd, ynde, adar hirgoes, Mae unrhyw aderyn sy'n nythu ar y tir, ar y llawr, yym, ch'od, ma' nhw yn rhai sy'n tueddu i gael eu, yym, ch'od, cael eu bwyta gan bob math o bethau, felly ma' hynny yn yym gwneud nhw yn arbennig o fregus. Ydan ni'n sôn am lwynogod, moch daear? Ie, fan hyn ar y cyfan, llwynogod a Brain, rhai adar a sglereithiaid eraill hefyd, ynde, ond ie, yn fan hyn, um, rheina dyn nhw. Ond mae, mae rhanifeiliaid sydd yn, yn eu bwyta nhw yn ymrhywio o ardal i ardal, a does yna ddim chod un rhywogaeth. Yn gwir amdani, ynde, mae yn fater cenedlaethol yn y ffaith bod ym Mhrydain mae'r canran mwyaf o ysglyfaethwyr o'r math yma yn Ewrop, ynde, mae gennym ni fwy o rhan eu cynsail nhw yn y wlad hon nag unrhyw wlad arall, felly ch'od yn amlwg.
Dwi'n gobeithio bod y meicroffon wedi bod yn ddigon pwerus i glywed y gylfinir yn fyw. Ie, yeah. wel dyna ni, chwe ton cyw ynde, dyna lle oedd o'n y cae dros drws nesaf yn dod i lawr ynde. Felly'r ysglyfaethod, Sian, sori i, i dorri ar draws, yeah, no, no. dwi'n mynd i Droedio'n ofalus yn y gobaith y glywn ni'r gri unwaith eto. Yng nghanol y brefu. Ie, yn wir.
Ie, ie, ie. Ie, mae yna bach o gorws yma. Felly maen nhw i'w clywed. Felly yr ysglyfaethod ia Siân, ond amaethu fel dach chi wedi ddeud wedi wedi newid ag addasu, ond yn fan hyn a dyna pam bod y prosiect yma yn arbennig, dach chi'n gweithio law yn llaw â'r ffermwyr lleol a a ma' nhw am weld ma' nhw am weld y gylfinir yn yn yn yn ffynnu, ma' ma'n bwysig iddyn nhw. Yndi wir, o ia, mae'n, mae'n, um, mae'r ffermwyr yn yr ardal yma yn arbennig o falch o'i um, golfiner, a maen nhw yn awyddus i wneud bob dim fedrwn nhw i'w helpu nhw. Chod, dwi wedi cynhyrchu ffilm bach yn ddiweddar efo ffermwr o'r enw Dion Williams, Hafoti Gwyn uwch ben pentref Oelas, a mae o wedi sôn am y ffaith bod llai ohonyn nhw, roedd arfer bod rhyw hanner dwsin ohonyn nhw ar ei ffermo. Bellach mae yna rhyw ddeu bar, llatriar y mwyaf, Ond ei obaith o, be fase o'n hoffi, yw y bod 'na fwy ohonyn nhw ar gyfer ei blant a phlant ei blant o, ynde? Felly ma' Dion yn un o nifer o ffermwyr sy gynnon ni, a ma' ma' o... fydda i'n siarad efo chi yn y mynd ynglyn â beth 'dyn ni 'di bod yn gwneud yn fa- Ynys Wen, ond ia, gweithio yn agos iawn e- efo ffermwyr, ac yym ia, wedi codi calon arw bod ni 'di cael y fath groeso gynnyn nhw. A dyna sydd yn wych, dwi'n gobeithio glywnir yr gri unwaith eto. Felly dyma ni rwan, da ni'n edrych ar gorstir agored. Sian, da ni'n edrych ar, ar gors foel anodd um, a gwyntog ar ddwrnod hegar, dwi'n siŵr. Ond yn fan hyn, yn, yn, yn cuddion fan hyn, dyma lle maen nhw'n nythu, ie? Ia, dyma ni.
Felly mae hon yn le delfrydol ar gyfer um, y golfeinir. Mae gennym ni Y boen, mae'r boen o uchder gwahanol ynde, ac yy un o'r pethau ynglyn â gors yma yw mae yn cael ei ffori o bryd i gilydd, felly mae yna amrywiaeth yn yr uchder o dyfiant yma. Ac ia, ymysg y boen ac ar y tir gwlyb mae'r gylfinir yn nythu yn fan hyn, ond maen nhw angen dipyn o ardal i fyw oherwydd dyn ni fan hyn yn edrych i lawr ar y gors a dyn ni'n sefyll ar dir Gwyrdd, efo glaswellt byrrach, a fam hŷn, maen nhw wrthi, maen nhw'n hoffi bwydo'u hunain, maen nhw'n, efo'u pigau hir, yn cael gafael ar y pryfid genwair yn y pridd yn fan hyn. Felly mae yna rhyw glytwaith o wahanol mathau o gynefin, a mae hwnna'n helpu nhw. Peth nodweddiadol ynglŷn â'r tir corsiog yma, pan mae'n bwysig ar gyfer yr yym Gylfinir yw mae'r cywion pan maen nhw'n dod allan o'r wyau wrth gwrs maen nhw'n medru crwydro'n syth bin, maen, dyna beth sy'n gwneud nhw'n eitha arbennig a maen nhw o dan gofal y tad am nifer o wythnosau a tra maen nhw wrthi efo'u tad nhw maen nhw yn chwilio am brofetach sy'n byw mewn dŵr coyw, felly mae tir gwlyb a pyllau yn bwysig i'r cywion, a felly dyna pam mae fan hyn yn un o nifer o ardaloedd bach yym sydd yn ddelfrydol ar gyfer y Gylfinir. A dyna da chi yn, yn neud efallai rhywbeth sydd ddim wedi digwydd yn y gorffennol, da chi'n gwneud yn siŵr fod yr amgylchedd yn berffaith, yn rhoi'r cyfle gorau un iddyn nhw allu baru, a ffynnu yn y gobaith y gallwn ni newid yr ystadegyn brawychus yna o'n i'n sôn amdano fo ar y dechrau. Siŵr, ia, yn union ynde. Felly, dyn ni yn cychwyn o isafbwynt isel yn anffodus, ond mae yna lygedyn o obaith. Ers llynedd mae'n prosiect ni wedi bod yn rhedeg yn ardal Sbytyfan a Hiraethog ynde? Ac yym mae'n wir i ddeud gafodd y Gylfinirod ddim y tymor nythu da iawn llynedd o be fedrwn ni ddeud ynde? Ond i fyny'r cwm ychydig o fan hyn yn Sbytyfan a gyrion y Mignaint roedd yr RSPB a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi gwneud gwaith hegar ar ail wlypu cors i fyny fan yna ac oedd y gors wedi cael mynd yn wlyb iawn iawn a gynlyniad i hynny ddaru na bar olfeinir nythu yno llynedd am y tro cynta ers ugain mlynedd a dyn ni'n gwybod maen nhw yn ôl yna eleni lle mae hwnna yn stori o obaith yng nghanol cefndir go docalonnus i fod yn onast. Ydy, yr aderyn hyfryd yma, yr, yr pig hir, yr plu brown euraidd, yr gri, mae, mae'n aderyn pwysig, mae'n aderyn hardd, a fel sawl un, mae clywed y gri yn, yn, yn llenwi calon. Mae'n rhywbeth emosiynol am, am glywed y gri, ac wrth i ni edrych ar y mynyddoedd o'n blaenau ni'n fan hyn, uwchben sbyty a'r clytwaith o geia, dwi'n gweld, dwi'n gweld yr wyddfa i'r chwith ohona i copa'r wyddfa a thryfan, um, uh, yeah. Mae hyn yn bwysig. Mae'r gwaith yma'n bwysig, Sian. O, wel, yndi.
Um, dyn ni'n yn bendant yn meddwl fod o'n bwysig. O ran yr holl adar, a mae yna straeon trist am um, rhywogaethau eraill yn anffodus, ond o blith yr holl adar sydd o dan fygythiad y gylfinir ydy'r blaenoriaeth mwyaf yng Nghymru. Ac um, mae'r RSPB yn ogystal â chyrff eraill lu wedi dod ynghyd i greu grŵp o'r enw Gylfeinir Cymru, a maen nhw wrthi yn creu cynlluniau ac yn um, gofyn am adnoddau er mwyn rhoi pwyslais ar trio newid tranc y gylfinir, fel bod gynnyn ni rhai yn y dyfodol. Gai jyst ddeud fan hyn, Aled, beth sydd gynnyn ni, mae gynnyn ni'r gors, ond mae yna rhywbeth gwahanol yn fan hyn, yn y ffaith Hefyd, mae gennym ni'r clamp o ffens mawr yma, fel ydych chi'n gweld o gwmpas. A mae'n ffens uwch na ffensys arferol. Um, mae hon yn rhyw medr a saith o uchder. Ac um, beth ydy e? yw ffens sydd wedi cael ei lunio'n arbennig i gadw ysglyfaethwyr draw, sef y llwynogod. Mae wedi cael ei balu fewn i'r ddeiar a mae yn dal a mae yn ffens o fy trydan. Felly, o amgylch y gors arbennig yma lle mae gynnon ni gymaint o barau yn nythu, dyn ni 'di gosod y ffens yma oherwydd, ch'od, hwn ydi mwy na thebyg y lle gor ar gyfer y Gylfinir o ran y nifer mewn ardal fechan yng Nghymru. A dyna ni ddifrifoldeb um, y, y sefyllfa. Mae yna obaith, mae, ma rhaid gafael yn dyn uh, yn y gobaith, ond ia, dwi'n edrych ar y gobaith ola i'r gylfeinir yma uh, yng, yng Nghymru ar frig y rhestr o'r adar sydd angen i gwarchod yma sydd yn dipyn o beth i'w ddweud. Dwi wedi bod yn ddigon lwcus i'w clywed nhw fwy nac unwaith wrth i ni recordio. Um, dwi ddim yn mynd i sefyll yma trwy'r dydd, sa ddim dal pryd maen nhw'n mynd i, i, i wneud y sŵn unwaith eto, ond ia, wedi clywed y gri a dwi'n falch mod i wedi bod yma, wedi cael gweld a wedi dysgu Sian Shakespeare o RSPB Cymru. Diolch am y sgwrs, Sian. Croeso.